Robin. Joël. Hues du Loscht e Podcast mat mir opzehuelen?
Lauschter, du bass e mega feinen Typ sou an ech appreciéieren dech, mee nee merci.
Oh nee, mee da muss ech lo wuel léieren mat Zeréckweisunge emzegoen.
Dat hei ass méi wéi Sex.
Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zur Sexualitéit, vu Kierperlechkeeten iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, Freides Mëttes um 3 oder op www.sexpodcast.lu.
Moien a wëllkomm bei Méi wéi Sex. Mir schwätzen haut, obwuel et anescht am Intro geklongen huet, zu zwee doriwwer, wéi ee mat Zeréckweisung oder Rejection ëmgoe kann, wéi een dat léiere kann a vläicht och e bëssen, wéi ee besser léiere kann, Leit e Kuerf ze ginn. a mat de Konsequenzen dovunner ze liewen. Well dat ass och eppes, wat net esou einfach ass. Robin, wat ass dann fir dech Zréckweisung? Uff. Also wéi bei esou ville Saache weess ech mol virun allem, wat Zeréckweisung fir mech net ass. Also ech mengen, Schluss maachen, sech trennen ass fir mech keng Zeréckweisung. Mee dat ass nach esou, dat ass einfach en anert Thema, eng eege Kategorie, wouriwwer mer och eng Kéier eng eegen Episod maache wäerten. Ech mengen, Zeréckweisung fir mech ass, wann ech Hoffnungen oder Erwaardungen hunn un eng Persoun, déi dann, wann ech déi formuléieren, enttäuscht ginn oder deen anere Wee wann eng Persoun Hoffnungen, Erwaardungen am Bezuch op mech huet, déi ech dann enttäuschen, wa se formuléiert ginn. An dat ka fir mech souwuel mat Leit sinn, mat deenen ech zum Beispill platonesch sinn an déi dat dann op eng net-platonesch, op en net-platonesche Level wëllen huelen, mee och zum Beispill a menge Partnerinneschaften. An ech mengen, et huet fir mech net onbedéngt eppes mat. net platonesch ze dinn oder exklusiv net platonesch ze sinn. Ech fanne platonesch Zeréckweisung ass och e Thing a kann och painful sinn. Wat ass dat fir dech, Joël? Ech mengen, ech giff dat relativ ähnlech definéieren. Ech hat mech elo bei der Virbereedung virun allem op esou Bezéiungen, déi nach keng Bezéiung sinn oder dann wahrscheinlech och keng wäerte ginn oder keng romantesch Bezéiungen wäerte ginn oder keng romantesch sexuell oder keng exklusiv sexuell Bezéiunge wäerte ginn, also esou genre et huet een een Date an dann kritt een nom Date oder während dem Date gesot esou euh nee merci oder komm mir sinn just Kolleginnen, komm mir frënden eis just un. Dat wier elo déi Äert vun Zeréckweisung un déi ech virun allem geduecht hunn. Ech fannen déi an enger Bezéiung awer och ganz spannend an ech fannen och esou déi was du elo gesot hues esou vu platonesch op net platonesch oder innerhalb vun enger platonescher Bezéiung, Zeréckweisung och en interessant Thema. Also vläicht kënne mer och nach e bëssen doriwwer schwätzen. Wat, wat sinn dann zum Beispill Beispiller fir Zeréckweisung innerhalb vun enger Bezéiung? Ass eppes, woumat ech an der Lescht, wat bësse méi aktuell war bei mär, war zum Beispill, datt ech Sex wëll oder dass ech Loscht hätt Sex ze hunn a meng Partnerpersoun seet mer dann, nee sorry, grad net. Wou ech hu misse léieren dermat ëmzegoen, well doduerch dass ech Antidepressiva huele säit 6 Méint, sinn ech um hannerfroen ob ech actually asexuell sinn oder einfach nëmme mäi ganzt Liewe laang wahnsinneg depressiv, wat och en Thema fir eng aner Kéier ass. Ech maachen d'Erfarung vu vill méi sexueller Attraktioun an ech maache virun allem och d'Erfarung vu sexueller Frustratioun, woumat ech hu misse léieren ëmgoen. Zum Beispill dat ass eppes. Oder och einfach, wann ech soen, Hey, ech wëll gär dat do mat dir maachen. Zum Beispill, Komm mir ginn op dee Concert oder op dee Festival oder op déi Ausstellung oder wat och ëmmer. A meng Partnerpersoun, mat där ech dat am Fong déck gär maache wéilt, seet mer, Ë nee, sorry, dorop hunn ech elo guer keng Loscht. Dat wär esou fir Bezéiungen. Mee och zum Beispill, wann ech soen, Hey, mir geet et grad dreckeg, häss du Zäit, fir fir mech do ze sinn a fir mat ze schwätzen? An déi Persoun seet dann, Nee. Dat kann zum Beispill platonesch sinn, kann och net platonesch sinn. Ech mengen, villes sou ka sech mega iwwerschneiden, och dovun ofhängeg, wat platonesch an net platonesch hiree bedeit. Fir munch Leit ass et mega normal, an hire platonesche Bezéiunge Sex ze hunn a si labelen dat och trotzdem als platonesch. Fir aner Leit Fällt dat an d'Netplatoonescht? Has du schon platoonesch Zeréckweisungen? Ech hunn d'Gefill, dat an deene platoonesche Bezéiungen oder frëndschaftsleche Bezéiungen elo oft, déi ech hunn, dat do déi Zeréckweisung entweder méi subtil ass, also esou dat d'Leit sech lues a lues zeréckzéien, oder dat ech se elo net esou schlëmm fannen, well dat iergendwéi Saache sinn, déi mer net esou esou no ginn, wisou och ëmmer dat esou ass. Dat ass och een Thema, iwwer dat mer kënnen diskutéieren, well ech fannen et och zum Beispill spannend, also bei mir ass dat op jiddwer esou, dat esou Zeréckweisungen innerhalb vun enger Bezéiung sech net esou, wéi soll ech soen, net esou krass, net esou bedrohlech ufillen, wéi Rejektioun, déi vun enger Persoun kënnt, déi ech gär géif daten zum Beispill. Ech weess net genau wisou dat ass. Also dat huet jo och ëmmer mam Ego ze dinn, elo gi mer schonn iergendwéi eran an d'Tiefenpsychologie oder esou, mee ech denken dat et, also eng Zeréckweisung huet jo ëmmer domadder ze dinn, dat däin Ego iergendwéi verletzt gëtt. An meng Theorie wier elo, dat an enger Bezéiung, an déi relativ stabil ass, wou ech mech grondsätzlech wuel fillen, wann dann eng Persoun seet, nee ech elo keng Loscht mat dir an de Kino ze goen, dann ass dat fir mech net esou schlëmm, well okay, déi Persoun huet halt keng Loscht an dat ännert elo näischt un eiser Bezéiung esou direkt. Also egal, ob dat elo eng platonesch oder eng romantesch Bezéiung ass. Uff, zwou Saache mat engem Beispill ofgedeckt. Mee wann ech elo eng Persoun nei kenneléieren An déi seet mer, Nee, ech hunn elo awer keng Loscht, dech weider ze daten, Sex mat dir ze hunn, dech iwwerhaapt net eng Kéier ze gesinn, dann ass dat jo eng, eng zimlech komplett Ofleenung vu mir, oder op d'mannst vun Deeler vu mir, wou ech mer vläicht och dann Hoffnunge gemeet hunn. An da muss ech mech selwer vill méi a Fro stellen. Also ech, ech muss net onbedéngt, ech fannen et net esou gesond, sech dann a Fro ze stellen, mee et ass op jiddwer Fall déi Fro, déi sech dann stellt, esou, Wat ass falsch u mir? An ech mengen, datt et dofir méi, méi wéi deet oder sech einfach méi bedrohlech, ech fanne bedrohlech am Fong e gutt Wuert dofir, ufillt. Mä ech weess net, ob dat just bei mir esou ass oder. Nee, ech fannen, also ech fannen, datt dat mega sënnvoll ass, vläit fir dat zesummenzefaassen, wann deng Partnerpersoun seet, nee, haut hunn ech keng Loscht fir op e Kino-Date, dann Ännert dat näischt dorun, datt Dir trotzdem an enger Bezéiung sidd an d'Kino-Dates Deel vun där Bezéiung sinn. Mee wann eng Persoun, déi s de date wëlls, sees, Nee, ech wëll net mat dir op e Kino-Date, ech wëll net mat dir op en Date, dann ass dat einfach eng Dier, déi zougeet, sou wou ee sech dann och keng Hoffnunge méi sollt maachen, wann eng Persoun bis eng Kéier däitlech Nee gesot huet.
An op der anerer Hand denken ech awer och, dass et fir all Mënsch ultra ënnerscheedlech ass, wat wéi eng Zorten a wéi eng Situatioune vun Zeréckweisung méi schlëmm si wéi anerer, och op esou perséinleche sou Plazen, déi einfach e bëssi wond sinn. Sou zum Beispill bei mir ass Sexualitéit eng Plaz, déi kann heiansdo e bëssi e wonne Punkt sinn. An ech mierken einfach, dass ech do Zeréckweisung vill méi staark empfannen, wéi op ane, wéi an, wéi an anere Situatiounen, an dass et do och an enger Partnerinneschaft, wann zum Beispill eng Partnerpersoun vu mir grad ultra an engem depressive Lach sëtzt an et hir net gutt geet an dann natierlech Sex keng Prioritéit ass an vläit einfach keng Spoons dofir do sinn, dass mer dat dann awer nogeet fir vun där Persoun zeréckgewisen ze ginn, obwuel et jo keng Zeréckweisung vu Mär ass, mee einfach zu enger Aktivitéit, op déi déi Persoun keng Loscht huet, mee dass dat mat Mär vill méi mécht, wéi wann déi selwecht Persoun mer öfters seet, Hey, sorry, ech hunn haut keng Spoons fir an de Kino oder fir erauszegoen oder op en Date, kënne mer eis einfach en Dag heiheem maachen? An ech mengen, dass dat vu Persoun zu Persoun verschidden ass. Aner Persounen hu vläit vill méi Problem domat, wann d'Partnerpersoun seet, nee ech hunn haut keng Loscht fir mat där raus op en Date, a maache sech net grad esou vill aus der sexueller Säit. Jo, an deelweis hänkt et och einfach vun den individuelle Saachen of, déi et sinn. Also wann dat elo e Film ass, deen ech onbedéngt säit sechs Méint wollt kucke goen, an dee leeft just eng Kéier, an déi Persoun huet da keng Loscht, an ech muss dann eleng goen, dann ass dat vläicht méi schlëmm wéi Sex, deen ech méi oft kann hunn a wou ech och méi oft dann et vläicht verkrafte kann, et eng Kéier net ze hunn. Mee jo, also dat si meng ech alles Saachen, déi immens individuell sinn, wou vläicht och no verschidde Liewensphase verschidde wichteg sinn an och mat verschiddene Persoune verschidde Wichtegkeete kënnen hunn. An et ass dann ëmmer e bëssen d'Fro, wat een draus mécht. An anersäits awer och heiansdo d'Fro, ob ee wierklech elo mat Zeréckweisunge ze dinn huet. Well zum Beispill, wann eng Persoun mer no engem Date seet, Näischt fir ongutt, mee ech gesinn elo net onbedéngt romantesch oder sexuell eppes zwëschen eis zwee, mee mir kënnen eis awer gären ufrënden, ech fannen dech sympathesch, dann ass dat fir mech vläicht eng Zeréckweisung, well ech mer vläicht Hoffnunge gemeet hunn oder well ech mer geduecht hunn, okay, dat steet elo iergendwéi e bëssen am Raum. A fir déi Persoun ass dat vläicht awer net wierklech eng Zeréckweisung, well si huet jo Loscht mat mir sech ze befrënnen an dat ass jo am Fong eppes zimlech Cooles. Do stellt sech dann ëmmer e bësse fir mech d'Fro, esou wat sinn och Erwaardungen zum Beispill un een Date oder un eng Persoun an a wéini ass et wierklech Zréckweisung? Mee dat hänkt wahrscheinlech ganz oft einfach vun der Perspektiv of. Jo, a wéi scho gesot, Erwaardungen, déi enttäuscht ginn. Ech Erfaren net oft esou déi typesch Zeréckweisung vu Nee, ech wëll eis Bezéiung net op eng aner Ebene huelen, wann ech dat konkret formuléieren, aus zwee Grënn, een diskutéiere mer nach méi spéit, mee een ass awer och, dass ech mer einfach wierklech ugewinnt hunn, mer am Fong keng grouss Erwaardungen oder grouss Hoffnungen ze maachen. Dat heescht, wann ech mat enger Persoun rausginn, sou sinn ech einfach mega frou wann Samer seet, yes we vibe, let's be friends, well dat och fir mech net onbedéngt eng Dier ass déi dann zou ass, ausser dat gëtt kloer kommunizéiert, sou hey mär wäerten ni eppes mateneen sexuell romantesch hunn, mee sou wann eng Persoun mär seet, hey ech hu mega Bock dech kennenzeléieren, komm mir si Frënn, sou da sinn ech einfach mega frou, well Frëndschaft fir mech einfach mega vill Saache beinhalte kann an och wann et. méi klassesch Frëndschaft ass am Sënn vu kee Sex, keng Romantik etc, sinn ech trotzdem mega frou, well new friends, yay! Mee ech verstinn awer och, dass dat fir aner Leit méi schwéier ass an dass dann a Situatiounen, déi ech guer net als Zeréckweisung empfannen, aner Leit dat als eng mega Zeréckweisung empfannen. Wouriwwer mer elo nach net geschwat hunn, ech fannen Zeréckweisung huet ëmmer esou eppes Negatives, eng negativ Konnotatioun. Mee ech fannen awer am Fong och eppes mega Positives, well et bedeit, dass eng Persoun sech confortabel genuch mat mär gefillt huet, fir mer eng Grenz ze setzen, wa meng Partnerpersoun mer seet, hey, och fir déi zéngte Kéier hannerneen, hey, sorry, mär geet et net gutt, keng Loscht op Sex, da sinn ech dankbar, dass déi Persoun sech net einfach denkt, ok, Aen zou an duerch, fir deem Drock nozeginn oder esou, mee dass déi Persoun sech wuel genuch mat mär fillt an och déi Agency iwwer sech selwer huet, fir eng Grenz ze setzen a fir ze soen, nee. An dat fannen ech mega wäertvoll, egal a wéi enger Situatioun, och wann et sech vläit net ëmmer mega gutt ufillt an och heiansdo mega suckt. An ech fannen, dat hëlleft och, fir mat Zeréckweisungen ëmzegoen, zumindest mir, fir mat ze denken, hey, Yay! They said no! That's so cool! Mhm, dat ass op jiddwer Fall e wichtege Gedanken, also virun allem och wann et ëm Zeréckweisung innerhalb vu Bezéiunge geet, déi scho bestinn. Zu deem anere muss ech soen, also vläicht ware meng Erwaardungen a meng Hoffnungen dann awer ënnerschwelleg aneschters, wéi ech mir et geduecht hunn, Mee ech hunn dat viru kuerzem réischt erlieft, datt ech op en Date gaange si mat enger Persoun. A mir hunn virdrun souguer doriwwer, also et ass bësse sou ëm Opreegung gaangen an ech war dunn esou, jo, mee kuck, mir fannen eis zwee iergendwéi sympathesch an am schlëmmste Fall hu mer en interessanten Date mat enger Persoun, déi mer sympathesch fannen. A falls et dann net sollt klappen oder wann d'Sympathie net géigesäiteg ass, dann ass et eebe sou. An dat fannen ech jo am Fong e ganz gudde Gedanken, also sech esou keng ze grouss Erwaardungen, keng ze grouss Hoffnunge maachen. An ech mengen och, datt ech dat esou gemeet hunn. An herno war dann awer esou eng Zeréckweisung am Sënn vun, ok, ech hu kee Bock op eppes Romansches oder Sexuelles, mee ganz gäre Frëndschëft. An dat huet sech, obwuel ech mer net vill Erwaardunge gemeet hunn, trotzdeem net gutt ugefillt. An ech war dunn na sou puer Deeg iergendwéi awer, hunn ech mer geduecht, ok, et deet awer zimmlech wéi, zréckgewisen ze ginn. An dat huet iergendeppes u mengem Ego ugekraazt do. Ech mengen, dat een zwar probéiere kann, seng Erwaardungen ze managen oder an déi richteg Bunnen ze lenken, mee dat een och heiansdo einfach akzeptéiere muss, dat een dann Jo, wann ee bis virun der Persoun steet an dann net ëmmer ganz esou an der Kontroll ass vu sengen eegenen Emotiounen an och vläicht net vun den Erwaardungen oder Hoffnungen, déi een huet. An da muss een dono ebe léieren, domadder ëmzegoen. Also ech soen net, datt dat e mega Problem ass oder datt et super schlëmm ass, halt dann zeréckgewisen ze ginn. Dat ass, wéi s du sees, am Fong och eppes Guddes, dat eng Persoun engem genuch vertraut fir Grenzen ze setzen a fir engem dat ze soen. Ech fannen et och super gutt, wann Persounen engem dat riicht an d'Gesicht soe kënnen an an een einfach och, also een sech och sécher genuch fillt fir zum Beispill nozefroen, well dat war och esou e Punkt, dat esou ëm romantesch gaang an do hunn ech esou Ganz domm gefrot, esou mengs de domadder och sexuell? Well dat ass jo net ëmmer kloer, datt dat dat selwecht ass. An do wär d'Äntwert och esou, jo, nee, am Moment éischter net, mee ech soen der, falls et sech enker sollt änneren, an ok, also dat war elo net immens schéin dat ze héieren, mee et ass awer gutt et ze héieren an et ass och gutt fir einfach da Kloerheet ze hunn an och ze wëssen, datt déi Persoun engem genuch vertraut fir engem dat ze soen, esou. An jo, fir mech och einfach e relativ erwussenen Ëmgang mat deene Saache fir se dann eben ze froen a se an se auszeschwätzen dann. Jo, an ech mengen och, wéi trotz all menger Positivitéit, d'Zréckweisung, och wann ee se méi positiv hëlt an dat Ganzt méi labber hëlt, grad wann eppes ëmmer erëm geschitt oder grad e wonne Punkt trëfft oder een einfach grad kee gudde Streak huet an een e puer Mol hannerneeë mat Leit rausgeet an déi soen all, hei, sorry, esou, du bass mega cool, mä weiben Mee sexuell an oder romantesch wäert do näischt, denken ech net, dass do iergendeppes lafe wäert. Dann kann dat schonn och eppes mat engem sengem Selbstbild maachen, dass een ufänkt sech ze froen, ok, mee firwat wëll da keen eppes vu mär? An also ech mierken dat och an bei menge Partner, innen, dass och wann ech weess, dass et grad deene Persounen net gutt geet an sech dat och net nëmmen op hir Sexualitéit mat mär auswierkt, mee och mat anere Leit oder mat sech selwer, dass et mer awer no enger Zäit, dass ech dann awer heiansdo méi Reassurance brauch, dass ech nach désirabel an deene Mënschen hiren Ae sinn, etc. Etc. Esou déi ganz Komplexer, déi dann awer jiddweree mat sech iergendwéi an iergendenger Stäerkt mat sech dréit. An do kann d'Zeréckweisung einfach wierklech heiansdo e richteg wonnen Nerv awer treffen, deen dann net schéin ass. Ech denken einfach, et ass normal, datt een, wann een zeréckgewise gouf, traureg ass oder rosen ass oder ugepisst ass oder soss iergendwéi negativ Gefiller spiert. Ech denken, datt een déi Gefiller och zouloosse soll a probéiere soll, iergendwéi domadder ëmzegoen. Mee wat ech net géif recommandéieren, a wierklech, wierklech net, ass dat dann un där Persoun auszeloossen. Also mir kennen all esou dee Cliché vu sou Konversatiounen, déi virun allem dann Fraen oder Leit, déi als Fra gelies ginn, op Social Media kréien, esou à la, Hey Pëppchen, wéi geet et? An dann äntwert déi Persoun net oder seet nee, nee merci. An da kënnt esou iergendwéi eng Triad u Schimpfwörter, déi där Persoun dann esou entgéintgeschleidert gëtt. Dat ass einfach net den Ëmgang domadder an et geet do méi, wéi mer scho gesot hunn, ëm den eegenen Ego wéi elo ëm déi aner Persoun. A fir eng Persoun mat, wou ee sech eigentlech Hoffnunge gemeet hunn, Erwaardunge gemeet huet, dann iergendwéi unzegoen, well se engem Nee gesot huet, dat ass am Fong och en zimmlecht paradoxt Verhalen. An wahrscheinlech och net wierklech dat, wourëms et geet oder goe sollt, wat net heescht, dat ee sech alles bidde loosse muss. Also wann elo Leit ee mega fäerdeg maachen, wa se engem de Kuerf ginn, ass et vläicht och ok fir ze soen, hei du hues elo grad eng Grenz iwwerschratt an esou net an mir kinnten och fein mateneen schwätzen. Also et gëtt och ëmmer e gewësse Level u Mënschlechkeet, deen ee soll anhalen. Jo, an ech mengen, dat ass alles situatiounsbedéngt. Ech mengen, ech géif ni engem béis sinn, fir mer e Kuerf ze ginn, wann ech hei traureg oder enttäuscht, mee esou, ech géif ni engem béis sinn, dass e mer e Kuerf ginn huet. Mee deemno wéi kéint ech awer och soen, Ey, wéi s du mär dee Kuerf ginn hues, dat war wierklech net fein. A gläichzäiteg hänkt et awer och vun der Situatioun of, well ech mengen, d'Zeréckweisung kann natierlech entstoen aus enttäuschten Erwaardungen oder Hoffnungen, mee ech denken awer och, dass et a munche Fäll och kann entstoen, grad wa mer dat duerch eng méi politesch Lëns kucken, och duerch e Gefill vun Entitlement, dat enttäuscht gëtt, grad wa mer zum Beispill op enger Gender-Dynamik kucken, Männer, déi denken, dass si. Dat gottginnt Recht hunn, fir Accès zu Fraen ze hunn an Accès zu Sexualitéit, an da friem

fir Accès zu enger Persoun hirem Kierper ze hunn, an wann do Nee gesot gëtt, dass dann och halt där Persoun hir Muechtstellung oder hiert eege Gefill vu Muechtstellung enttäuscht gëtt. An do denken ech mer och, Wann s du mär bis esou kënns, da ginn ech där dee Kuerf, genau esou blöd wéi s du mär komm bass, well dann hunn ech och net d'Gefill, dass ech muss fei sinn, wann iergendee mär op Insta schreift, Hey Pëppchen, wëlls du mäi Schwanz gesinn? oder schéck, schéck mer mol Fotoe vun där esou. Da sinn ech esou, äh, fuck off! An ech meng, da looss ech mer och vu kengem soen, du häss mir dat wierklech kéinte méi fein soen. Dat heescht och do esou, ja. Jo,
Kontext ass oft alles. Ech wollt nach kuerz, well mer grad vun esou Phänomener online a sou weider geschwat hunn a well dat virdrun och opkomm ass mat der, mat der Frëndschaft a mat Let's be friends, Et gëtt jo och dee schlëmme Begrëff vun der Friendzone an ech wollt nach eng Kéier dorop zréckkommen an dat erwähnen an halt einfach soen, datt dat am Fong eng zimmlech gutt Zone ass, an där ee ka sinn, datt dat zimmlech cool ass, mat Leit befrënnt ze sinn. An jo, Rejection hurts, et ditt wéi. A mir kënnen elo nach e bëssen driwwer schwätzen, wéi een da vläicht dohinner kënnt, fir dann vun där ech fille mech zeréckgewisen, et ditt wéi, ech si beleidegt, ageschnappt, traureg, rosen, wéi een dann vläicht selwer erëm an déi Friendzone kënnt. An ech besetzen déi elo einfach positiv an soen, dat ass cool an der Friendzone ze sinn an et ass gutt mat Leit befrënnt ze sinn an dat kann mega cool sinn an ech kenne vill Leit déi ech kenne geléiert hunn well ech se duerch Dates oder op Dating Plattforme kenne geléiert hunn an ech kennen och neker ganz vill Leit déi vill Leit kennen oder befrënnt si mat deenen well se se op Dating Plattforme kenne geléiert hunn an dat ass iwwerhaat näischt schlëmmes an dat sinn oft ganz gutt Frëndinnenschaften déi esou entstoe kënnen Och wann et dann ee Moment iergendwéi wéi deet. Also heiansdo deet et dat net, well allen zwee iergendwéi esou erausfannen, ok, et vibet net op där enger Ebene, mee vläicht op där anerer da schonn. Mee och wann dat eesäiteg ass am Ufank, kann een trotzdeem ganz gutt Frëndinnenschaften opbauen. An dat ass eppes ganz Cooles. Also wann ech gelift, déi Friendzone ass eppes Cooles a mir probéieren dohinner ze kommen an net fillen eis beleidegt, well mer dodranner gestach gi sinn oder esou mengen, dat wier esou. Word, ofgesinn vun denger Léift an Appreciatioun fir d'Friendzone, déi ech u sech och deelen, ausser dass ech de Begrëff Friendzone aus ville Grënn problematesch fannen, mee ech weess wourops de raus wëlls an dat fannen ech eng schéi Vue. Wéi gees du da mat Zréckweisung ëm, wann s de se erliefs? Also ech fand dat dach awer relativ schwéier. Dat ass natierlech ëmmer liicht gesot, esou muss een déi Gefiller zouloossen a liewen an iergendwéi eppes domadder maachen. Ech war elo e puer Mol an deene leschte Méint an där Situatioun an hunn dat dann ëmmer zimmlech schwiereg fonnt, wierklech e gudden Ëmgang domadder ze fannen. Engersäits emol Gedold mat sech selwer hunn an sech selwer eppes Guddes doen ass, meng ech, ëmmer e gudde Rotschlo. Also éischtens mol Net mengen, datt dat elo vun engem Dag op deen anere soll fortgoen, mee heiansdo brauch et halt einfach e bësse bis ee Gefiller verdaut huet a bis ee mat Situatiounen eens gëtt. An oft sinn dat jo méi komplex Gefiller, déi do optauchen. Also mir hunn zwar elo driwwer geschwat, datt ee soll, jee no Kontext, méiglechst fein sinn, wann een e Kuerf gëtt, mee net jiddwereen ass dat ëmmer. An iergendwéi fënnt een déi Persoun jo awer na cool. Also dat ass sou ganz, e ganze Komplex, mat deem een dann iergendwéi léiere muss ëmzegoen. Ech wëll dat net alles opzielen. Een Tipp, dee fir mech oft ganz gutt funktionéiert a funktionéiert huet, ass probéieren déi Gefiller ze kanaliséieren. Also e rosenen Essay schreiwen ass eng ganz gutt Method fir mech zum Beispill. Also iergendeppes Kreatives, mä dat kann natierlech och e Lidd komponéiere sinn oder eppes molen oder esou. Ech mengen dat fir vill Leit och Sport gutt ka sinn, also datt een einfach déi Energie oder déi Gefiller déi een huet dann probéiert an Kierperlechkeet ëmzewandelen. Déi Leit déi net esou sportlech sinn, déi kënnen esou wéi ech spadséiere goen an dobäi traureg Musek lauschteren, dat hëlleft och ganz gutt. Also et gi mengen ech vill Methoden wéi een da probéiere kann einfach mat sech selwer ze dealen an domadder ëmzegoen. An dat net esou vill op déi aner Persoun oder déi aner Persounen ze projezéieren, mee halt einfach, jo, domadder eens ze ginn, dat ee selwer déi Gefiller huet an dann och probéiert, selwer domadder ëmzegoen. Och e bësse kucken, ok, wat wat léist dat bei mir aus, wisou kommen déi Gefiller, déi Gedanken op a wat kann ech domadder maachen. Wat ech net géif recommandéieren, ass sech selwer dann mega a Fro ze stellen, jo, et Ass net cool wann een fir déi drëtte Kéier e Kuerf krut, mee bei der véierte Kéier geet et vläicht besser an et ass net onbedéngt fir da elo ze soen, ok wat sinn ech fir e Mënsch, ech muss mech komplett ëmbauen, blabla. Also ass natierlech ëmmer gutt sech un sech ze schaffen an u verschiddenen Eegeschaften ze schaffen an ze kucken wat ee vläicht wëll anescht maachen oder wat ee vläicht well besser maachen, mee iergendwéi ze mengen just well een e Kuerf kritt hutt misst ee elo säi ganzt Liewen Krämpelen ass mengen ech och net sou dee richtegen Ëmgang domadder. Wéi ass dat mat dir? Wat méchs du? Ech mengen et hänkt dervun of vun der Situatioun. Also ech mengen ech si ganz bei der, dat huet elo éischt scho geklongen vu sou engem, jo sou déi déi Zeréckweisung vun eng Bezéiung op en anere Level huelen, giff ech emol soen. An ech mengen sinn ech ganz bei der mat sech selwer sëtzen an ëmgoen Do hues du vill gutt Strategien genannt, ass mega wichteg. Ech wëll just nach ergänzen, dass mir hëlleft et mega fir och mat Leit driwwer ze schwätzen, bei meng Frënn ze goen, ma mech och ënnerstëtzen ze loossen. Natierlech sollt ee lo net all déi emotional Aarbecht op seng Frënn, innen ofwälzen. Sech mat sech eleng eens ginn ass och gutt, mee esou et muss een net net ëmmer déi ganzen Zäit 100 pro mat sech eleng eens ginn, mee et kann och einfach gutt doen, fir einfach och nëmme sech ofzelenke mat Frënn, fir ze soen, hey, so mol, häss de Loscht fir mat mer op mäi Silly Little Walk ze goen oder häss de Loscht fir mat mer eppes Flottes ze maachen, fir dass ech einfach op aner Gedanke kommen. An ech mengen, méi esou a Bezéiunge kucken ech dann, wat ass de Besoin, deen dohannert stécht a wéi kann een dee vläit anescht erfëllen. Also wann zum Beispill meng Partnerpersoun seet, hey, haut keng Loscht op en Date, dann kann ee vläicht driwwer schwätzen, okay, hues de keng Loscht fir eraus oder hues de keng Loscht op Romantik haut? An da kann ee vläicht kucken, ob et en anere Wee gëtt, fir e Besoin ze erfëllen, dee fir béid passt. Zum Beispill, wann d'Persoun net wëll raus an net wëll an de Kino, well se keng Energie huet, kann ee vläicht kucken, ob een doheem eppes méi Extraes ka maachen, wéi zum Beispill dass eng Persoun eppes Schéines kacht oder dass een eppes doheem kuckt oder sou. Oder och mat Sexualitéit, fir mech ass et oft e Besoin vu no bei engem sinn. Dat heescht, wann ech de soen, hey, hues de dann Loscht fir ze kuschelen oder och fir vläit plakeg mateneen ze kuschelen an et awer net sexuell ze halen. Sou, jo. An dat hänkt halt situatiounsbedéngt of, mee dat ass sou wéi ech oft domat koupen an och mat Frustratioun koupen ass eppes wat ech hu misse léieren. Zum Beispill sexuell Frustratioun ass eppes wat ech ni hat an hunn ech och misse léieren, well dat sech fir mech mega iwwerwältegend ugefillt huet wéi eng Intensitéit dass dat hat, fir do och einfach Mechanisms ze léieren wéi ech domat kann ëmgoen an ech hunn do och vill mat. Frënd, innen a Partnerpersounen driwwer geschwat, wéi si domat ëmginn. An op der anerer Säit ass et awer fir mech och sou, dass ech am Fong mat Rejection an Zréckweisung och copen an deem Sënn, dass ech vill maachen, fir se net ze erfaren. Dat heescht, dass ech och einfach heiansdo mega schei ka sinn. Also éischtens ass et mer net sou wichteg, fir wann ech eng eng Persoun hu mat där ech befrënnt sinn, ass et mer net sou wichteg, ob mär dann nach Sex hunn oder net. well dat mer einfach en général net esou wichteg ass, mee et ass awer och heiansdo esou, dass et mer et net wäert ass fir eventuell eppes komesch ze maachen oder einfach Zeréckweisung ze erfahren andeem ech schroen. Dat heescht, dass ech dann einfach denken, ok mäin ech fannen de Risk ze héich fir dat wat ech kéint derbäi erauskréien. Ech si mer net sécher souwisou ob déi Persoun och eppes vu mer wéilt, dat heescht, an et ass jo souwisou ok wéi et elo ass, dat heescht Ech loossen et einfach beim Status quo, wou natierlech och vill aner Facteuren derbäi spillen, zum Beispill dass ech net monogam sinn an einfach vill Besoinen erfëllt kréie vun anere Leit oder dass ech och einfach oft net vill Zäit hunn an dann misst nach Plaz fräiraume fir eng nei Persoun an dorop och grad keng Loscht hunn. Mee ech muss awer och zouginn, dass ech heiansdo en zimmlech wäide Wee ginn, fir Zréckweisung och einfach ze vermeiden. Ech mengen, wat ech u mer gär hunn, ass, dass et mer net esou wichteg ass an dass ech gutt kann ëmgoen esou mat deem. A ob mär elo, keng Ahnung, Sex hunn oder eis kussen oder net, ass mer am Fong zimlech egal esou. An op der anerer Säit kéint ech mech awer och heiansdo méi trauen an einfach manner vermeidend sinn. An ech mengen, dat giff mäin Therapeut och absolut ënnerschreiwen.
Ech mengen, et ass gutt, e Mëttelwee ze fannen aus deene Saachen. An ech mengen, et muss een déi Décisionen natierlech och treffe kënnen an och da mat de Konsequenze liewe kënnen. Also déi Saachen, déi s du elo gezielt hues, do denke mer dann ëmmer, Jo, mee wat ass, wann een dann a fënnef Joer iergendwéi drop kënnt, datt allen zwee Loscht gehat hätten a just kee sech getraut huet? Oder an zéng Joer oder an zwanzeg Joer? An Heiansdo kënnt een eben op esou Saachen, mee dat ass halt och eppes woumat een dann léiere muss ëmzegoe mat där Rejection déi ee vläicht selwer sech ginn huet andeems ee probéiert huet se net ze kréien. Mee dat ass vläicht dann en anert Thema.
An op der anerer Säit denken ech, an ech mengen dass dat och virun allem Sënn mécht an enger net monogamer Welt, mee op der anerer Säit denken ech mer och, Ok, esou wa mir réischt an zwee Joer checken, dass mer allebéid am Fong net oninteresséiert wieren, dann ass nach ëmmer, ass d'Chance nach ëmmer héich, dass dann och eppes kéint geschéien. An ech mengen, deen Narrativ vu wat, wa mer a fënnef Joer realiséieren, dass mer am Fong hätte kéinte matenee Sex hunn, mee elo si mer allebéid bestuet an hunn Kanner a sinn an zouenen monogame Bezéiungen, ass jo och einfach en Narrativ, wat net ëmmer op jiddwereen zoutrëfft. Ech hunn och eng befreunte Persoun, déi ech elo schonn annerhalleft Joer kennen, an et ass ni eppes tëscht eis gelaf, well et einfach ni fir eis Prioritéit war, fir déi aner Persoun ze froen, Häss de Loscht? An elo hu mer duerch aner Ëmstänn zwou Woche matenee verbruecht, mat och nach ganz villen anere Leit ronderëm op engem Campingtrip. An Do hat war einfach dunn Zäit a Space do, dass eppes tëscht eis geschitt ass. An et deet mer och guer net leed, dass dat net scho virun annerhallwem Joer geschitt ass, well ech denken, also ech sinn net fatalistesch, wierklech net, mee ech denken awer, dass esou wéi Saache geschéien, dann awer och gutt ass. An dass wann ech dat virun engem Joer oder esou probéiert hätt ze forcéieren, dass dat vläicht en aneren Outcome gehat hätt, wéi dass ech einfach mech dohi sëtzen, ofwaarden an Téi drénken. Esou, dat huet och oft gutt geklappt fir mech, muss ech soen. Mhm. Vläit hunn ech och heiansdo Saache verpasst doduerch, dat ass zimmlech sécher sou. Mee grad, ech mengen, et hänkt och dervun of, wat ee wëll. Wann een an eng Bar wëll an et wëll een e One-Night-Stand mat enger Persoun, déi een ni méi erëmgesäit, ass meng Taktik natierlech wierklech vun Nodeel. Mee wann een awer méi fluid Frëndschaften huet, giff ech elo mol soen, huet sech, jo. Ofwaarden an Téi drénken, fir mech bis elo ëmmer zimmlech gutt geklappt. Mee dat hänkt natierlech och vu Persoun zu Persoun a vu Situatioun zu Situatioun of, jo. Jo, also et gi jo och einfach Ëmstänn, déi sech ännere kënnen, déi elo net onbedéngt domat ze dinn hunn, datt Leit net poly sinn oder datt Leit monogam sinn. Mee grondsätzlech jo. Also ech mengen, et kann een net ëmmer, also et bréngt och net esou vill der Vergaangenheet nozetraueren. a Saachen, déi een net gemeet huet, nozetrauen. Ech menge just, datt dat bei mir, wat esou e Probéieren, Zréckweisung ze ëmgoen, herno ee sech dann oft, oder ech mer herno halt oft dann d'Fro stellen, ok, wat wier geweecht, wann s de dat net probéiert häss ze ëmgoen, mee wann s de dech getraut häss. Mee a Wierklechkeet weess een dat ni. A Wierklechkeet weess een och ni, wat esou geschitt wier. An och wann ee sech herno Iergendwéi herno drop kënn, esou, jo, dat hätt kinnten eppes sinn, mee elo sinn d'Situat-, elo ass, sinn d'Ëmstänn halt aneschters. Dat sinn halt och Saachen, déi sech ganz einfach soe loossen, wann d'Ëmstänn bis anescht sinn a wann et bis net méi geet. Well et gouf jo wahrscheinlech trotzdem e Grond, wisou ee sech net getraut huet, an dat ass vläicht och, well ee sech net esou ganz sécher war. Also vläicht probéiert een do och heiansdo sech méi anzerieden, wéi et dann ass. Mee bon, ech menge mir si bëssen op enger Tangente gelant. Vläicht probéiere mer erëm zréckzekomme bei d'Zréckweisung. A wat mech géif interesséieren, wier, Wéi weise mer dann aner Leit zréck? Well dat ass jo och eppes, wat e Skill ass, deen ee vläicht léiere kann an dee vläicht och mat deem Thema Avoiding oder Konsequenzen aus dem Wee goen ze dinn huet. Well normalerweis si Leit jo net esou super frou, wann een hinnen e Kuerf gëtt oder wann een hinne seet, ech muss dech elo zréckweisen an där do an do Fro. Hues du do gutt Tipps, wéi een dat léiere kann, fir Leit zréckzeweisen? Sou mäi ganze Kierper huet sech grad bëssi ugespaant, well wann ech eppes méi haasse wéi Zréckweisung ass et Zréckweisen. Ech fannen dat ganz fuerchtbar, einfach well wann eng Persoun der sou eppes seet, du gesäis d'Hoffnung an hiren Aen an du weess einfach, oh fuck, sou ech si grad kuerz virdrun fir der Persoun awer zu engem gewëssen Extent wéi ze doen, egal wéi léif an gutt ech et verpaken. Mee ech menge wat mega wichteg ass, ass fir esou kloer wéi méiglech ze sinn. Schonn e wat mega mega grausam ass, egal ob een dat elo gewollt oder ongewollt mécht, ass esou e Sputt an der Dier ze loossen. Esou eppes wéi, keng Anung, wann ee mech freet esou, hey, esou ech fannen dech mega cool a mega séiss, wéiles de gär mat mer op en Date goen? Ech hätt en Interêt drun fir ufänken unzefänken dech ze daten. An ech da soen, Ah jo, nee elo grad net esou, mee mir kënnen awer emol eng Kéier eng Nuecht. Also ech, keng Ahnung, ech hu, ech hu grad, ech hu grad kee gutt, gutt Beispill, wat mer afält, well ech dat och nach ni a mengem Liewe gemaach hunn, mengen ech. Mee wann ee esou Ech bud Hoffnung léist, oder wat ech Indeed schonn hat, war, datt da Leit esou sinn, esou, Oh jo, mee vläit kéinte mer jo eng Kéier kucken, vläit an der Zukunft, vläit an e puer Méint, an dass da mega, oder zumindest ech hunn den Instinkt, fir dass ech mer dann denken, oh jo, dat ass den easy way out, ech kann där Persoun e bëssen Hoffnung ginn an e bëssi manner wéi doen, andeem ech elo soen, oh jo, vläit, obwuel ech scho genau weess, dass Äntwert nee ass an et einfach just méi haart fir mech ass, fir nee ze soen an dee leschte Keim Hoffnung an där Persoun hiren Aen och dout ze maachen. Ech haassen zréck zréckweisen, ech fannen et wierklech uncomfortable an virun allem och einfach, ech wëll einfach kengem wéi doen an ech weess awer dass et an deem Moment dat beschten ass well soss déi Persoun nach méi wéi gedo kritt. Mee jo esou ech denken esou keng Hoffnung loossen, net vag sinn mee och ganz kloer sinn, och soen hey sorry ech hu keen romanteschen Intérêt, ech hunn och kee sexuellen Intérêt, ech appréciéieren dech Mega! An ech menke wat och wichteg ass, ass sou dass dee Saz sou oh jo mir kënne jo awer Frënn sinn och heiansdo mega zynesch ka si fir Leit, well se vläit vill méi dorunner ze knabberen hunn, wéi ech dat gesinn oder wéi ech dat anticipéiert hunn. An dann dat oh jo mir kënne jo Frënn bleiwen och sou eng Erwaardungshalung ass an och vläit sou d'Dier e Sputt méi oploossen. A wat ech am Fong ganz gär soen ass, hey, ech wär mega interesséiert fir mat der befrënnt ze sinn, verstinn awer och wann s de dat guer net wëlls oder wann s de vläit ab eng gewëssen Zäit einfach méi Space brauchs oder wat och ëmmer. Komm mir schwätzen einfach och vläit zu engem spéideren Zäitpunkt driwwer wéi s de dat gär handhabe wëlls, mee jo. Wat sinn deng Tipps? Also dat éischt mengen ech, wat ee léiere muss, mee et ass natierlech mega schwéier dat ze léieren, dat ass, datt een et muss aushalen, datt een negativ Gefiller bei Leit ausléise kann ja. oder ausléise wäert.
Dat, an dat seet sech super einfach an ech sinn och net gutt doranner, dat, dat ze maachen oder dat, dat auszehalen. Ech sinn am Géigesaz éischter e Mënsch, deen ëmmer wëll, dat et, dat all Mënsch mech cool fënnt an, a gutt fënnt oder esou oder halt och menger Meenung ass, mee dat ass halt nu mol net esou, ne? Also et ass net genau esou wéi net jiddweree mat mir an d'Bett wëll sprangen, wëll ech halt net mat jiddwerengem an d'Bett sprangen an heiansdo kommen dann Situatioune vir, wou een dat Leit muss soen, dat ass elo just ee Beispill mat an d'Bett sprangen an et ass net einfach dat ze maachen, mee ech mengen, dass wéi s du sees, wann een esou straight forward, also esou éierlech wéi méiglech ass an et halt riicht eraus seet an halt seet, dat ass esou wéi ech mech fillen an dat ass esou wat ech gär giff maachen oder wat ech mer virstelle kann, dat dat halt déi beschte Method ass an dat eng Persoun elo déi sech Hoffnunge gemeet huet wahrscheinlech net wäert soen, oh mega cool, dass du kee Sex mat mir wëlls, mee awer vläicht wëlls heiansdo mat mer an de Kino goen. Jo, dat ass halt einfach esou. Mir hunn elo scho vill driwwer geschwat, datt et halt wéi deet. Mä jo, ech denke mer, et gëtt net vill aner Méiglechkeeten, wéi et einfach ze soen. Esou déi net esou gutt Strategien, wéi Leit net méi zréckzeschreiwen, wat jo och Ghosting genannt gëtt, oder halt d'Leit esou ze vertréischten, dat ass och net esou Cool. Woubäi ech et och heiansdo schonn erlieft hunn, dat een dann éierlech seet, hei ech hunn elo grad haut keng Zäit oder ech hunn elo dës Woch keng Zäit, kënne mer eis méi spéit eppes ausmellen? An d'Leit dann einfach dovun ausginn, dat dat Nee heescht a sech ni méi mellen. Dat ass och erëm léiere mat mat tatsächleche Réckweisung ëmzegoen. Dat sinn alles zwëschemënschlech Interaktiounen, déi net esou einfach sinn, déi schwiereg sinn, déi mat negative Gefiller verbonne sinn an ze léieren auszehalen, datt een aner Leit och kann wéi doen an se trotzdem ee vläicht net haassen dowinst, dat ass mengen ech e ganz gudde Skill an genau sou wéi een anere Leit jo net alles sou iwwel hëlt, dat een gläich näischt méi wëll mat hinnen ze dinn hunn, sou ass dat jo och mat anere Leit. Also dat ass eppes wat een sech vläicht kann ëmmer an de Kapp ruffen, sou wann ee mir seet sou, jo nee ech hu lo keen kee Bock an de Kino ze goen, dann ass dat fir mech meeschtens net esou schlëmm, wéi wann ech anere Leit muss soen, Hm, nee, ech hunn elo grad kee Bock mat dir an de Kino ze goen. Setzt an de Kino goen an, wat och ëmmer et ass. Dat ass vläicht déi wichtegst Lektioun. Also d'Virstellung dovunner, wéi schlëmm dat fir déi aner Persoun ass, ass oft bei engem selwer méi schlëmm, wéi et bei der anerer Persoun dann ass. An dat ass, mengen ech, eppes, wat een sech kann am Kapp halen. Woubäi dat natierlech net ëmmer esou ass, also dat hänkt jo och vu Persoun zu Persoun of. An heiansdo muss een och einfach dann léieren domadder ëmzegoen, datt Saache fir aner Leit méi schlëmm si wéi fir ee selwer. Ech mengen, wat mär mega hëlleft fir ze léieren oder fir ze akzeptéieren, datt ech där Persoun grad wéi dinn, ass mer wierklech aktiv an d'Gedächtnis ze ruffen, wat d'Alternativ wier. Zum Beispill wann een dir seet, hey ech fannen dech mega cool an esou, ech hunn e klenge Crush op dech, solle mer Sex hunn an ech giff et net hikréie fir nee ze soen aus People Pleasing an Trauma a wat och ëmmer, esou kee géif profitéieren, ech giff mech forcéiere fir mat enger Persoun Sex ze hunn, mat där ech kee Sex wëll hunn, fir e Gefalen ze maachen an wahrscheinlech giff déi Persoun sech doraus Hoffnunge maachen an denken, oh mäi Gott, jo ass och u mir interesséiert an. Et gëtt einfach ëmmer méi eekleg a schwéier an agewéckelt an et ass einfach vill méi liicht fir eng kleng Flam ze läsche wéi e grousse Brand, och wann et heiansdo scary ass fir de Feierläscher ze sichen an dann sech och trauen un dat, un déi kleng Flam erunzetrieden an se auszemaachen, mee wann een et net mécht, dann huet een dono wierklech eng, jo. méi grouss Situatioun un den Hänn. An ech fannen och, dass et och mega vill iwwer eng Persoun ausseet, wéi se op eng fein Zeréckweisung reagéiert. Also ech hat och scho Situatiounen, wou ech mer dono geduecht hunn, mee ok, uff, dodged a bullet. Ech hunn eng Persoun an der Bar kennegeléiert, an där ech schaffen. Dat war meng éischt oder zweet Schicht, wou ech nach keng Anung hat. An déi Persoun huet mech gefrot, ob ech mat hir wéilt e Kaffi drénke goen. An ech hat nach kaum Frënn hei zu Maastricht, ech hunn zwee, dräi Méint hei gewunnt. An ech hu mech mega gefreet. Ech war esou, Oh jo, firwat net? Esou, du léiers einfach eng nei Persoun kennen. Ech si souwisou op der Sich no Frënn esou. A mir ware manee Café drénken a mir hunn dräi Stonne laang iwwert Gott an d'Welt geschwat. An et war mega cool an ech hat déck gutt Vibes mat där Persoun. Mee romantesch an, oder sexuell war guer net mol a mengem Kapp als Optioun, well ech einfach just Frënn wéilt. An dunn eng Woch drop koum déi Persoun erëm bei mir an d'Bar a war esou, Hey, wëlls de gär mat mir op en zweeten Date? An ech war esou, Oh. fuck. An ech war esou, hey, et deet mer mega leed, dat war mer net bewosst, dass dat fir dech en Date war. Ech hunn am Moment keen Interêt fir iergendeen ze daten, du bass mega cool, mee ech sinn net un där interesséiert. Mee esou, wann dat fir dech ok wär, kéinte mer awer esou mateneen existéieren, wéi mer d'lescht Woch mateneen existéiert hunn. Déi Persoun huet sech ëmgedréint, ass aus der Bar gaang an huet ni méi mat mer geschwat. An ech war einfach esou, okay, Wann s du esou reagéiers, wéi wann ech dech elo dräi Méint laang veraarscht hat a vun hannen ervir belunn hat, obwuel ech just Kaffi drénke missinterpretéiert hunn, dann sou leck mech an der Täsch sou, dat ass jo mega blöd. An déi Persoun war dono och ultra toxesch mat anere Leit an do war ech wierklech sou, uff. Also wat ech ka verstoen ass, an du hues dat och schonn ugeschwat, dat ass wann een einfach elo seet, okay ech muss der elo einfach Déi nächst zwou Wochen e bëssen aus dem Wee goen. Ech brauch e bëssen Zäit, fir domadder ëmzegoen. Ech muss iergendwéi een Ëmgang domadder fannen. Dat ass och e bëssen dat, wat ech virdru gemengt hu mat, wéi kann ech dann vun der Okay, ech fille mech zeréckgewisen Zon an d'Friendzone zeréckkommen oder iwwerhaapt mol dohinner kommen. Well dat ass och e bëssen Aarbecht an déi Aarbecht muss een awer virun allem mat sech selwer maachen. An dat huet och domadder ze dinn, dat déi aner Persoun vläicht déi Aarbecht muss maachen, dat se muss léieren an domadder eens ze ginn, dat se mer grad wéi gedoen huet. Also ech ginn engem e Kuerf an ech muss domadder léieren, domadder fäerdeg ze ginn, dat ech där Persoun wéi gedoen hunn. Oder ech kréien e Kuerf an ech muss domadder léieren ëmzegoen, dat mäin Ego e bëssen ugekrazt ass oder vill ugekrazt ass, jee nodeem, ëm wat et halt genau geet. An dann halt erëm zréckfannen an e Modus, wou ee kann en Ëmgang matenee fannen, wat och ëmmer dat da fir en Ëmgang ass. An dat ka méi laang daueren, dat ka manner laang daueren. Mee ech mengen, deen, dee géigesäitege Respekt, ze wëssen, ok, do, mir musse grad allen zwee u Saache schaffen, vläicht kann een och iergendwéi probéieren, zesummen un den Saachen ze schaffen, ech stelle mer dat allerdéngs relativ schwiereg vir, beziehungsweise ech mengen, dat ass oft einfach schwiereg, well een do an, an ënnerschiddlech Richtunge geet an ein, einfach ënnerschiddlech Bedürfnisser et gëtt. Mee ech mengen, datt dat awer duerchaus méiglech ass, deen, dee Wee ze fannen. Jo, an ech mengen, éierlech gesot, hues de domat och e schéint Schlusswuert gemaach am Sënn vu kommunizéiert mateneen. Éierlech a léif, mee esou kommunizéieren ass och einfach an dëser Situatioun, an deene Situatiounen mega, mega wichteg. An natierlech Grenze respektéieren, awer déi dann och oppe kommunizéieren an jo. Ok, ma dat fannen ech am Fong jo e super Schluss dee mer do gemeet hunn. Kommunizéiert mateneen, drénkt genuch Waasser, et gëtt erëm wäerm an lauschtert fläisseg Méi wéi Sex. Kommt op eisen End of Season Event den. De sechste Juli 2024 an de Rotonden. Mir hunn flott Workshops an eng schéin Drag Show fir iech owes an mir huelen och zesummen eng Episode Op, dat heescht wann s du schonn ëmmer an dengem Liblingspodcast zu Gaascht si wolls, dann komm de 6 Juli an d'Rotonde. Ganz genee, an bis dohinner, ciao ciao. Ade.
How-to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
Wei kann ee Business Meeting hëllefen besser ze kommunizéieren? Mir hate kierzlech eng Episod zum Thema konstruktiv streiden opgeholl. Dës Rubrik baut dorop op a stellt Iech eng einfach a liicht ëmzesetze Method vir, fir gutt ze kommunizéieren. Dir wësst et all, Op der Schaff plangt scho rëm een eng Reunioun. Den éischte Gedanken ass, Oh nee! oder Muss dat sinn oder dee Meeting hätt och kënnen eng E-Mail sinn. Dat stëmmt vläicht alles, mee stellt Iech vir, op der Aarbecht wier d'Kommunikatioun sou wéi doheem. Deen ee klot sech iwwert d'Spull, déi net gemaach ass, deen anere kuckt dobaussen de Villercher no, da vibréiert een Handy, d'Kand huet grad an d'Box gemaach an den Hond wëll fir d'véiert Kéier gefiddert ginn. An e gëtt dann och gefiddert, well et hat ee keng Zäit a Loscht, do ee Plang opzestellen an doriwwer ze schwätzen. Kléngt och net ideal, oder? Meng Propos ass net, d'Aarbecht mat heem ze bréngen, mee einfach doheem d'Method zum Business Meeting ze testen, fir besser an méi strukturéiert ze kommunizéieren. D'Idee dohannert ass ganz einfach, Als éischt eemol plangt ee gemeinsam een Zäitpunkt fir d'Versammlung. Et iwwerleet ee sech, wéi vill Zäit ee sech huele wëll a kuckt dann ee Moment ze fannen, wou een net ofgelenkt ass. Am Idealfall ass de Meeting net méi laang wéi eng Stonn oder annerhallef Stonn. Falls een net fäerdeg gëtt, plangt een einfach nach ee Meeting. Sou verhënnert een, sech éiweg am Krees ze dréien an et probéiert een, méi effizient ze sinn. Wéi op der Schaff erstellt ee virum Meeting een Agenda, wou all Persoun déi Punkten, déi se uschwätze wëll, drop setzt. Och wéi op der Schaff probéiert een am Meeting respektvoll ze sinn, déi aner Persoun ausschwätzen ze loossen, beim Thema ze bleiwen a sech net ze vernennen. Et artikuléiert ee kloer, wiesselt sech of an et lauschtert een no. Et hëlt een och Notten oder Minutten an esou kann een nach eemol noliesen, wat ee beschwat huet, wat entscheet ginn ass a wou ee säin Accord ginn huet. Dëst mécht et méi einfach, dono ee Suivi ze hunn, also ze kucken, dass alles agehal gëtt an déi Saachen, déi een entscheet huet, och ëmgesat ginn. Dëst mécht, dass een d'Verantwortung deelt an d'Rollen och kloer verdeelt sinn. Jo ok, mee firwat schwätze mer net einfach? De Business Meeting huet de Virdeel, dass ee sech virbereede kann an d'Gespréich méi strukturéiert verleeft. Et gi Reegelen an ee Plang an doduerch eskaléiert d'Gespréich net esou séier. Esou gëtt jidderee gehéiert an d'Gespréich bleift a senger Spuer, well een d'Gespréich zesumme plangt an zesummen Ideeë sammelt vu Saachen, déi ugeschwat solle ginn, ass et wéi eng Aart Teamwork. Dëst kann hëllefen, sech méi no ze bréngen. Duerch d'aktiivt Lauschteren an well ee sech op Theme virbereede kann, ass et méi einfach, deem anere seng Perspektiv ze gesinn an am Idealfall ze verstoen. Esou kann een konstruktiv un Theme rugoen, déi méi komplizéiert sinn an de Courage hunn ze probéieren dës ze léisen. Andeems een dës Method méi oft uwennt, kann d'Kommunikatioun sech verbesseren, et kann ee besser Grenze setzen an déi richteg Momenter fannen, fir eppes unzeschwätzen an esou d'Angscht virun deene méi wichtegen Themen huelen. Dëst fuerdert de Respekt, d'Versteesdemech an d'Zesummenaarbecht an ass gutt fir d'Bezéiung. An du? Wéi eng Theme géings du op den Agenda schreiwe wëllen?
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer! Dir fannt méi wéi Sex op Facebook, Instagram a sexpodcast.lu oder op all äre gewinnte Podcast-Plattformen.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
Mat finanzieller Ënnerstëtzung vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend a mat frëndlecher Ënnerstëtzung vu Graffiti, de Jugendsendungen um Radio Ara. De Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend an Graffiti ginn all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.
Fir de Brandblüsser, fuck, wéi nenns de dat? Fir de Feierläscher ze huelen, jo, ech hunn, ech hunn, ech hu souvill Hollännesch a mengem Kapp. Dat ass ok.